Egbeŋkeƒomeawo eme do gbe na ame sia ame va mɔ dzi ne enyi ame yeye ne va mɔ dzi dza gbe na subscribe ne subscribe o like ma na ma video kple ame nɔvi akpa ma ele veve ɖe edidi vie nyemega va mɔ dzi kpɔ o wɔ abe yi ɖe ɣleti eve kple tɔ ema alo ɣleti ene kura tse enu yi me be makɔ fia mi fifi la wole yɔ be pai Paya, edɔ yi ke le eŋu nanɔ wɔwɔ le gaƒoƒo blaeve ƒe ene me. Egɔme nye be le ŋkeke ɖeka eyae nye be nàzi asi edzi zi ɖeka abe ale yi mezi asi edzi. Ame yiwo me xɔ le yewo nyiwo kpɔkplɔ te wɔawɔe ma nele kpɔkpɔ le mɔ dzi. Mazii Mine kple susu be woawɔ advert ɖeka alo eve. Ne wowɔ advert asigbe nu ya adzɔ nye be close button le ekema na close yi close button ɖe eya nye yi le gɔme le fi makɔ fia ele dzia me le fi close button nye ya le

yi nyemable wɔ o. Wo ŋutɔ nate ŋu ayi ɖe gogo nava yi bia be paye ɖe nene wole dzra. Ele nyewo fon me eƒe woame ene eya nye ya. Egbe mele gbɔgblɔ na wɔ be etrɔ zu ega le kotoku me na amewe. Ɖevi suewo le wotɔ ƒe fon zã. Ame ɖewo le wo nɔwo ƒe fon zã yi va wɔe be. Egava ge le kotoku me na woe. Mekɔ va eŋe me be wò eŋe nyɔnu eŋe ŋutsu wò tse na zẽ ne wòakpe ɖe ŋu wɔe. Nye ƒe kodi na zã egɔme nye be ame ɖe woakplɔ wò va eme hafi nàte ŋu ava nɔ emae ni. Ame ɖe akplɔ kɔ va de eme kple susu be wò tse nàdze ega ya kpɔkpɔ. Ega menye ga vie o, vɔ ele sue na ame ɖewe. Vɔ ewo ne le kɔƒe de me le nye ŋkɔ se, ne le Togo, ne le Dahome, ne le Ghana ƒe kɔna ɖe sia ɖe le ŋkɔ si nye se ɖe. Medi be na mai paya. Menye wo mai ne eya nye eya kpe ɖe ŋunye be mate ŋu amai tɔnye ao. Nye ŋutɔ mele mai xoxo. Ne me yi ɖe nyo account me na to akpɔ nu vovovowo. Amewo kpɔ forty thousand dollars le nu ya mine me for free. Woma xɔ galasi wɛwo. Esukuviwo ele mine. Eya me ka eƒe nene le ele asiwo. Vɔ le ha ɖe KYC ta. KYC egɔme nye be know your customer. Fifi la know your business tse wole ewɔ. Hotsui eya nye code yi nàzã nàkɔ sign ɖe te. Ele very simple, ebɔbɔ ŋutɔ be sukuviwo tsɛ nate ŋu amaini. Mana wò fon axɔ dzo. Ega yi mele gbɔgblɔ be paya ɖee, mafia wɛ. Ne míyi ɖe akawuntɔ me ɖe matutu ya ne nàkpɔ egbe. Wole paya ɖeka dzra, ɖeka pɛ wole edzra, Ghana ga cedi blatɔ̃ vɔ enyi yi nye two pɔint fifti dɔlas, two dɔlas fifti sɛnt ya wole edzra gagbagba ya ma me kɔ le wofia. Ne me yi de account me ɖi, ma wɔ akɔnta kɔ fia wɛ be thirty eight dollars eh, cedis teƒe ewo efia be ne paye wame wo le asiwo ɖi egbe ga yi me mele nu ƒo kpli wɛ ɖi ele cedi ga. alafa etɔ̃ kple bla enyi alafa etɔ̃ kpe bla enyi ne mi wɔɛ te mikɔ naɖɛ ke o yi nye zero ɖeka kɔ kpe la ewɔ tri taosen ɛt hɔndrɛd sidis. Ne wònye be woame alafa ɖeka ele asi wɔ ema, ègae nàkpɔ le wò kotoku me ema nɔvi lɔlɔ̃woe. Mebia dagbe na ame sia ame. Paye ɖe ame nene yi va kplɔm ɖo eye awɔe be mava fia nu tso ŋu. Míyi ɖe xexea me ƒe ga gba teƒe yi wole dzra le xexea me godoo. Eyae nye OKX. Bitget, Mexc, Gate.io kple Elbank. Ga ne ne yewo le dzra le fi ma ɖe, eya nye ma. Fifi la mage ɖe akauntiwo dometɔ ɖeka, yi nye Mexc, kɔfia wɔ be ne wobe woagbe ɖe, ne ne ye. Ne wobe woagba,

Wole edzra two two dollars sixty one cent. Efia be ga kura tse ga yi dzi. Nɔvi lɔlɔ̃wo eme bia dagbe na ame sia ame. Ega ƒe nu me va nɔ fia egɔme nye be memea ka kpɔ le nye ɖevi me. Metso nake dzra kpɔ le nye ɖevi me. Meƒoe dru etedruwoe na amewo le nyewo ɖevi me. Metso briks dzra kpɔ le nyewo ɖevi me. Mewɔ nuwo vovovovo le agbe ya me hafi va zu ŋutsu le ɖokuinye si. Mebia dagbe na ame sia ame. Ewu ɖevi le nye ŋkɔ nye sefifla. Nekpɔ kredit nekɔ le nu ɖewo kpɔ tiktok kpɔ le nu kom. Wate ŋu akɔ nɔ paya mine. Ne Mawu va wɔe be ŋkeke ɖeka ya ne main pai ɖeka ɖe dagbe ya ne he va aƒe. Ne wònye be ŋkeke woame ewo ya ne kpɔ pai ya ɖeka klo atsɛ ɖe akpe ɖe ŋu eƒe kpikpia aku. Nɔvi lɔlɔwɔe dagbe ya me biana ame sia ame le mɔ dzi. Video me nɔ gbɔgblɔ be ne kpɔe vɔ ɖe Mègakɔ da ɖe ɖokuiwò gbɔ o. Dze agbagba ne nàmee. Dze agbagba ne nàmee akpe ɖe ame ɖe ŋu. Game mele nu ƒo kple wò fifi laa ɖe. Ame woame nyi woawe le mɔ dzi le emae ni. Ne meva ge ɖe wò teƒe ɖe.

me be ne wòakpe ɖe ame ɖe ŋu. Dagbe ame bia na ame sia ame. Ne magava mɔ dzi ɖe afia ame ne ne yi te ŋu kplɔm ɖo alo ame ne ne di be yeasrɔ̃ nu tso ŋu hafi mava mɔ dzi. Egɔme nye be ne megale vovo kpɔ akpa o, me be makpɔ vovo gake vovo gbe be yi makpɔ ŋu o. Ya ta wòwa be nye megale mɔ dzi va o. Mebia dagbe na ame sia ame. míanɔ kame nɔ be lɔlɔ wɔe.